Hello, hello guys, ndinokutambira ini mufaro nekudzoka kwamaita pachannel yenyu yamunoziva yemazuva ese inopisa inopopota aiwa inokanda zveipapo ipapo pasina kuti chii kana kuti chii so kana kari kekutanga guys please just click subscribe tingosimbisa nopa chedu awa tinokutenda ini mufaro nekudzoka kwamaita pachannel yenyu nasitava nenyaya yasewiknel unapo Mkuru Thomas Mfumo aiwa nyaya yemukuziva iri kupisa iri kupisa zvokudaro but nhasi aiwa yazvika ma extreme pane inonzi deep deep ndoyazowodzwa mukomana anonzi se weeknew hanzi tambo yako idoko haisvike kuparafi so guys aiwa isadi kuti tirebese nyaya tikugira riri video muzvinzwire muzvinzwire muzvitererere mega muzvoti ari kunzi chii musaka tinofambisa kana kuita sei ivo vana chivhayo ava vanofunga kuti money can buy everything money cannot buy happiness izvo vamotogara tada kungomuudza im okay with what i have and what i am money cannot buy happiness money cannot buy happiness kana maporofita chaiva avanoti maporofiti vananigakiro vanonzi vanoukwamarondera katsiru they cannot bring happiness to you deye wikinere chivhaya achifunga kuti mari inotenga happiness anodii kunowedzegwa mubhurukwa mune tambo isingasviki kuparafino mubhurukwa mawikinesi chivhayo kwaiye hapana hapana hamuna kana chirimo mune kadwa kadwa kasingasvike kana kuparafini zvaane mari anodii kuinda kunowedzeresa iyeyi chivhayo kai ngaainda anowedzeresa mubhurukwa mota chaidzo dzinoda kudhiraivha une zvaunazvowo mubhurukwa kwete kuvhaira nemota mukore uno mubhurukwa usina chinhu unozonzwa vakuru vetaura manje vechikore kure kuti iwe yawe pfavira ngoma usiku hurefu tsumo iyoyo vazhinji ndoziva kuti hamuna zvamunombofunga nezvayo painonzi pfavira ngoma usiku hurefu zvinoreva kuti the last joy of the day or the last happiness or the last happy moments of the day dzinonopera usiku zvino kana uri sawikineri usiku hwako unenge uchiitei isu vamwe tichiruma muchochororo semachongwe iwe wikineri unenge uchiitei nikadwa aa ah, mota dzako dhiraivha zvako eh, dhiraivha zvako unofa mukadzi achikuti froki isu tisina mota tichifamba ndakapaka bhasikoro rangu apa risina medicard riya rinenge richitange n'ombe yakarumwa mukwe nebere asi mukadzi kana oda kundidaidza anoti switi kana kuti hani ndii ndototi mm, mani haikona kundidanenza nemazita anotapira mani uchandika uchandiwedzeresa shuga yangu iwe mani unondikonzeresa shuga haikona kundidana nemazita iyayo akawo sanyaya kuti imbondiitawo mhiripiri kana kuti sauti yemwoyo wangu ndichitsiura tsiura mukadzi wekuti asarambonditi switi shuga yangu ingakwira hai hai iwo uku mukadzi achikuti furuki noona mwana wani achibata rushaya kuti zuva zaravira kudai ndonowigwa pamusoro nechidhundundu ichi ndoshaya kuti ndochiudza sei kuti ndoda kudhuka apa riri kubatwa pasina you will be on top doing nothing saka ngaatisiire vamapfumo vamapfumo haisi haisi nhlire haasi tatekile ngaaende kune vanhu vaanoda zvimota zvekunyepa sei tisina vatiri kumboona ari kufamba nayo mota yacho kana akanogamuchigwa kumba kwake nemukadzi akapembererawo isu vamwe hatina zvatinazvo kaisu asi ndikauya kumba neshindi shindi chaiyo kana rushuro mukadzi anoti gwada gwada pasi apa agodetemba nemutupo agotaura nemamwe asingarehwi agozokorodza futi achibonda maoko kutenda rushingi ko iwe wapiwa mota semukadzi wavo tisingavaoni kuya uchitendwa nevakadzi sei tisingazvioni safuliwe nevanhu ava mani vari kuziva zvavanoita zanu haipe munhu mahara ende chinhu chekurombera hauchipiwe mahara eh, chinhu chekurombera hauchipiwe mahara iye wikineri kana ane shungu dzekupa ngaambonopiwa wo mubhuruku kwaari kuwana sosi yake mubhuruku wamunga munopiwa munhu mune kadwa